Kilota zone a yɛn To amaa di yi nyɛla zuriya nim ni maani bi kuya shɛm, ka shɛb nyuri dama, ka shɛb diri saɣima, ka shɛb laandi binŋmahi, ka shɛb niŋdi bimbɔnima, ban ŋun zaa Naawuni bɔhili ka bɛ niŋdi maa. Ʒirinim m-bala. So yi ku kpi ka yi kɔrigi nahim. Ka ŋun ki maa, a yi ni yɛn ŋub o, yɛn ŋubila ni nɔya. Yi ni yɛn ŋubi n-limdi, ka di saɣima, ka chom yaa li labi, ka wa takai ni ni baa maa ya, ni baa bia ya, ni bimbo ti taaba nima, ka naanyi ni zaɣila kul ki yi maa na. Tɔ di yi nya ŋuna din kani, di ŋuna shia n-kul nya li, ni ninkuunsi. Nyamiya yi ni zaŋ o niŋ shɛli polo, yi ni na kul zaŋ o niŋ shɛli polo maa, di ka tɛha hal pam ni bɛ ti ya ni yi ʒiya.
A ni wula bilichi nima yi kum dali pɔhim zuɣusi maa wulana ka ti yaa ku kana ti ŋmɛri niŋ puhi zaŋ tiri bilichi n kam zaasa ŋun bɛ pɔhim maa zuɣu ka tabili sɔŋna to yi zaasa wum ti ni dabili nya a nyɛla abu ti dabili nya o nyɛ mɔbili maa ŋun da ʒin mali zaɣi mɔbili n ku nyɛ o saha shɛli kam yi wum o ni yɛli maa ni naawuni bɔhili n noli n bala taali kali o yaa daa ti ni maa ni pam ka ti ku kana ti puhiri bilichi nima zaasa Ti bo ka buɣi viɛnyɛla ti ku kamina nti ti ku di fiila biɛla ka bo leesim ti yɛtɔɣ shɛŋa. A yi kana ti yuli ti bapiri ŋɔ, a faabiri o fu. Di yi ku niŋ taali, tiri ya suhili yɛtɔɣ shɛli. Di yi niŋ ka o yi bɔri ni o yɛl yɛtɔɣ shɛli zaŋ kpa Dagbanli polo, di viɛlila a dini pun bee di bi viɛl a dini puuni, di simsi ni o gba zaa niŋ zaɣa. Ka paai ninvuɣ shɛb bɛn mi Dagbanli maa nti bɔhi, Dagbamba ni yɛli ŋ-ŋɔ bee bɛ ni niŋ ni ŋ-ŋɔ? Di daliri nyɛla wula din ŋmanila di daa mali neesim pam. A yuli saha din garila, niŋsim shɛli daa niŋya. Di yi daa niŋ ka ni yɛli shɛm ŋɔ ka di daa beni m-pa shɛli ka lala niŋsim maa ka di daa bi niŋ. To amaa bɛ vihi maa di ni daa ti su lala niŋsinim maa di niŋya. A yi kana ti yuli vidiyo shɛli puuni o ni yɛli ŋɔ, bɔhigu n-nyɛli ka bɛ bɔh o ni adiini puuni wula ka bɛ maani kuli. Lala ka lala bɔhigu maa bɔhi adiini puuni wula ka bɛ maani kuli. O bi bɔhi ni Dagbanli puuni wula ka bɛ maani kuli. A yi kana ti yuli bia bɔhima bɔhigu zaŋ kana amiliya polo, n yan yɛli yan kari baŋsim tɔdɔn adiini n-kanna ka ʒi amiliya, ti ni mila paɣa kpuɣibu. Tɔdɔn sɔŋ maya yɛlila Dagbani ni pun bɔŋ kpuɣiri paɣa shɛm. Ka lee yɛla yaa, a yi bɔri ni a baŋ amiliya di ŋɔ, nyin nyimla afa sɔŋ m-mali di baŋsim m-bɔh o, ka o yɛla, Daliya shɛli n-chaŋ n ku tooi yɛli maa nyɛmi, n yi yɛla ka a bɔhima bɔhisiri ni n ku tooi labisi li, m bi karim, m bi mili. N yi bɔri ni n yɛli di gba zaa yɛtɔɣa, naɣila n nyɛla afa sɔŋ m-mali di baŋsim m-bɔh o, ka o yɛli ma, ka m bɔhi bɔhisi kam din biɛri ni, ka o yɛli ma di nyɛ shɛŋa ka n gba zaŋ kana ti tɔɣisi. A yi kana tibili Dagbanli puuni, ti ni yɛli ya kom nyuhibu, tibi booni li kuli malibu. Dagbanli puuni, ti yɛn nyuhila m ba kom, guma viɛnyɛla. Dagbanli puuni, ti yɛn nyuhila m ba kom. Di niŋ ka m ba kani, ka ti na bi nyuhi o kom. Di yɛn chɛmi ka n duuni nyari o nyari shɛli, ka di bi niŋ ma nyaɣisim. Di zuɣu saha shɛli vi n daa nyɛli ni m ba kani, ka m bi tooi gari yina, man mi nyɛ gbaŋlana, ka m bi tooi yina ka ti nyuhi m ba kom. Chɛɣu yɛla binshɛɣu. O yɛtɔɣa puuni, o yɛliya n-ti paai ni ka o mɔni saɣima ka di n-tiɣi ka yaa shɛŋa lab ka bahi bindira yoli. Dagbaŋ bi ti bindirigu jilima pam. Dagbaŋ ti wula bindirigu n-ti paai luɣ shɛli polo Dagbaŋ bi buri kawuna, kaman ka ti ku bo dari n-luri o zuɣu Dagbaŋ doo zaa kɔ saɣi ka bi bu kawuna. Yɛm bi li mi bindirigu yaa yiɣi ni yi bo dari buli ka a ti lan kɔ n-gbaali ya. A nya pumpɔŋɔ ti ni pa kɔri lura. Di zuɣu Dagbaŋ tibu bindirigu pam. Hal Dagbaŋ ni di bindirigu, a yi kana ti nya a shiri m-baŋdi o tibu bindirigu. Dagbaŋ bi diri bindirigu kpa jiɣa bee n-ti na ka ka di guugi o kpuɣi o nuu pilisi din guui maa puuni. Di zuɣu a yi ti nya Dagbaŋ so ni niŋ li, ka Dagbaŋ maa hali nyɛ ŋun maŋmaŋ gba n-chaŋ ti piigi o ni bɔri shɛm. N na kanila kuliga maa puuni na, baadi yɛtɔɣ yiŋa yiŋa ka n lee piiri neeri kani maa la. Di pahi, a yi ti nya ka bɛ mali kuli ka a nya ka bɛ yaai bindiri shɛŋa labi maa, ka bɛ gba yuri li nyɛli ka bɛ yaai labi maa, yaai nyaŋ ba ka bɛ labi li maa. Ninvuɣ shɛba n-kana ti tum bɛ ninvuɣ biɛtali. Di nuu ka kuli maani bɛ ninvuɣ biɛhi tali ka bɛ kana ti tum. Salo mi ti kul laɣim pam tali lahi nya ni ninvuɣ yoya gabi yi ni. Yi mi ka ninvuɣ yoya ayiko turi a ba mi o. Di suhi yaa yi nyaŋ ka laa bindiraa ka bɛ yaai lana ka bɛ ni yɛn yi nya li, ti bɔri ni ti di nti ka yaai laba ka bɛ ni yɛn yi nya li. So na tooi mali bɔhigu ni ma laa laɣim maa n-tahili ka laa ninvuɣ biɛri ti kana ka yi bi laɣim, to chɛ ka yaai daliri din chɛ a ti laɣindi tab maa. Di daliri m-bɔŋɔ, a yi ti Dagbaŋ ŋɔ puuni, binyɛhiri ayi kɔŋko n-laɣindi daadama ni viɛnyɛliŋga ka na ŋme naŋgbankpeeni ni ka ti na bi jɛndi baŋ din laɣindi niriba nyaŋ di kpi. Anya kuli m-bɔŋɔ, anya nam kpariga yabu m-bɔŋɔ, dini n-laɣim di daŋ n-gari binshɛɣu kam. Dinzuɣu m ba yi kani ka ti yɛn nyuhi kom, daŋ maa nir kam zaa bela luɣili kam bɛ ni laɣim na. Dinni ka yɛn baŋ yaa, ŋumbɔŋɔ m ba piri bia m-bala, ŋumbɔŋɔ ŋahi bi bia m-bala, ŋumbɔŋɔ daŋ m-bala. Amaa so ni beni gari yuma anu ka nyɛ daŋ ka bi mi, dinni ki yɛn kani a, ka a ti nya o kuli maa ka o gba nya a kuli maa ka di niŋ o lahiʒibu, ka a tɛhila o zo ka o zo ka o bela, ka di nyɛla, Aai, kuli maa ka o gba kuli kana maa. o ba talahi ŋun kani maa yaaka zaa n bala n mi ba n bala ka ti naan baŋ talahi n yɛli daŋ maa di bee n kpi daŋ maa neerimi di neerila daŋ chɛɣu n pahi binshaɣu n mini ŋahibu dapali ku dolimi laa hali ni yaa n nayili n ti puhi n daŋ yaa naa bira n malila bi mi n tin shɛli ka n yi kpɛri laa so zaŋ ma pahi ni ti chaŋ lala chɛndi maa ka n bi mi ka o gba bi mi o ba ni ma ba yino ma yino ti ku mila taba amaa ti mi n ti nyɛla daŋ nyɛm Naawuni ni niŋ shɛm mini o nimbihi ti yɛn pali tab dahin shɛli ka ti baŋ daŋ nyɛti o ba ku yili O baŋ kani ka ti zaa dan laɣim, ka ti nyɛ ŋun baŋ kani maa, ma mi ŋahibu n-kani maa. Lala ŋahim o mini ma ba yino ma yino n-chɛ zali nimaani. Di naa daliri ka m mini m ba piri doli chaŋ yɔɣu kuyili.